Reit da. Wel, well, well, ni, well ni ddechrau yma. Hello? Hello? Helo, a chroeso i raglen arall gyda fi, Jed O'Reilly. Ie, yeah, dyma sut fi'n rili really siarad. Wrth gwrs bo fi. Only joking. Helo, Jensi ma, what's happening? Shwma pethe. Fi wedi bod yn meddwl, boys bach. Right? Um, fi wedi bod yn meddwl am byti ffilm trailers. Fi methu nhw. Fi methu ffilms o dod mas yn aml. Fi methu mynd i'r cinema. Fi methu mynd i'r cinema i gwylio trailers cyn y ffilm. Oherwydd hwnna i fi yw, yw'r hoff ran o'r cinema. Eblaw mae snacks. Fi'n licio snacks a giggles, ni'n gwybod ni. So, a jyst i esbonio be fi'n meddwl am ydi, fi am creu trailer. Fi'n mynd i neud e, a fi am ddangos i chi sut i neud e. A sa i'n chwarae ambyti, reit? Hon fydd y trailer gore erioed. The best of the best. Camera nodiade iawn oherwydd bydd hwn yn defnyddiol i chi yn y dyfodol, fi'n addo i ti. Steddwch nôl, ymlaciwch. Ro siawt, reit, i mam, dad, mam-gu, tad-cu, dy ci di, dy cath di, hamster, rubber duck, Nid rhybyduc. Mae hwnna'n silly. A dweud wrth nhw i roi Baned y De ymlaen, oce? Okay? Actually, mae hwnna'n syni da. Mam! Mam! Ble Caitlin? Diolch! Yn gyntaf, fe angen fi cael bach o ysbrydoliaeth. Methu gweld be sy'n neud trailer dda. Come on. YouTube. Ok, ga i weld beth sy'n mynd nawr. Yn gyntaf. O! The Rock! Skyscraper. O, dyna fe. Intense close-up, fi'n lico fe. Real intense fyd. Bach too intense.

Bumblebee! I'm sorry. Come on! Optimus! Cool. Nice one! Right there. Fi'n credu fi wedi cael popeth fi angen nawr yn ôl edrych yn y trailers, so fi wedi ysgrifennu lawr cwpl o pwyntiau bydd fi'n meddwl sy'n neud trailer da. I ddechrau off, mae bendant angen actorion dda.

Yn ail, fi'n credu mae angen cyfarwyddo'r dda arnoch chi hefyd. Ok then, o'r dechrau please. Hang on. Motorbike. Sain, sain yn good. Right, gwe ti. Good.

Na i gael air dy Jed yn gyflym. Jyst, jyst un, un peth Jed. Ie, gret guys, a lico be ti'n neud, a gret, a Jed, Jed, a mae'n gret i ti, mae'n gret i ti, a jyst newid e, tipyn bach, a mwy na lai newid popeth ti'n neud, a jyst tynnu fe'n ôl tipyn bach, bydd o'n un gret. Pawb arall, gret, gret, Jed, newid e, ond gret. Ei, ti'n neud yn gret. Yn ôl gwylio'r trailers rif tri fi'n credu mae angen sgript da arnoch chi hefyd. Hmm. Ia. Ia. No. Rhif pedwar, close-ups intense, gyda one-liners ddramatig. Oedd hwnna'n ysgafn. Mae Jed yn enw weird. Ac rhif pum. Action! Yeah!

Oh gosh. Ac yn olaf mae angen voice over really cool. Mewn byd lle mae pawb yn gorfod aros yn y tŷ, mae pobl yn gwerthfawrogi'r pethe bach yn bywyd. Fel teulu. Ffrindiau. Netflix. Ac fwy na dim byd i'r arwr anebagol yma. Bisgedi. Ond be sy'n digwydd pan mae'r bisgedi i gyd? Di mynd! Dilyn y detectif orau Cymru ar ei sialens fwyaf erioed. Dewch gyda fe wrth i fy wynebu ei her fwyaf ei fywyd. Un dyn yn trio ffeindio dyn arall. Lle bydd rhaid iddo defnyddio ei sgiliau fwyaf gyfrinachol. I go lan, please, detective. O, oh, right, bet. Uh, be sy'n bod? Hwy'n wylo am y boi yma. Ti'n nabod e? Mm, sa'n gwybod, ti'n mo, mae meddwl i di mynd bach yn blanc. O, o ie. Yeah. Wel, falle fydd hyn yn jogo dy feddwl di. Ie, yeah, fi'n nabod e. Boi'n lyco biscuits. Mae bach yn od hefyd. Pwy sy'n gofyn? Na! Sa'i gallu ddweud wrth y ti? Falle bydd hyn yn helpu. Alright, ie, yeah, fi'n gwybod e. Wy'n edrych mewn i'r posibilrwydd bod e wedi dwyn y bisgyd olaf yn y tun. Bisgedi! Mae'r cwestiwn? Wow. Wel de, dyna ni. Uh, Sa'n rili gwybod beth i ddeud. Yn y sylwadau iso, guys, mae chance i chi ymuno mewn. Gweud wrth y fi, oedd chi wedi licor trailer, oedd yn ffilm, byddwch chi'n actually eisiau gweld. Sa'n gwybod am hynny. Oeddech chi'n gallu gweld unrhyw themau i ffilmau arall yn y fideo na? Pwy a ŵyr? Roi wybod i fi yn y sylwadau isod. Hefyd, os wyt ti wedi hoffi'r fideo yma, please tanysgrifiwch a hoffi'r fideo hefyd. Bydd hwnna'n grêt. Cofiwch roi'r notification bell arno i sicrhau bod ti ddim yn methu un fideo. Yr unig peth sydd ôl i ddweud i diolch yn fawr am wylio, fi am cael nap fach yn credu, oedd hwnna'n... Whew! Cofiwch, edrych ar ôl y bisgedi na. Felly, tan tro nesaf, hwyl fawr, ta-ra!